e akoma ndimakadzidza sounds kubhabha haa inga mukuita zvinhu haa maya pamwe maipindwa vaita zvepa system Ah, pa system yangofana neexpensive player wangu aitengwe neshiri wangu ishiri kana maipiya facts detected ivo maipi munozonyanya kuvasaiza ndosaka muchigara makatorana ah momzi iya inozofizura koma mm. oh shit miseila ari kuno oh, mikela ko mikela ndiani futi makusiyana maplayers kuti mamwe tisingaketi hanti zvinhu zvenyu makuita mudikinyira kamwana kasisitani kanga kari joza hayi nhangu ini kuna imimi what's happening here Nothing uncle just doing my TikTok videos. Ah, naye mzaya. But TikTok nezvigero zvebasa here. Apa spirit yaiswa muwater glass. Obvious yatovhepa. Ndope kuti mchembera anomukira kujambanja kako unohodza nemashiters ako monazi. Apa kune materials ebhaka mugwanzira monazi. Ah, unofenda. Uncle, who are these guys ne? Vauya kana ne. Mogara muchindikutsirana manje. Ah, uyu ndo mushonga unopedza nemi ipapo ipapo. Problem yenyu you always fighting us. Mungasiye mwana achitambisa zvinhu zvebasa. makasitabhira yenyu ipapo I'm pissed off myp zvamwari chaizvo pamwe pacho act semunhu mukuru myp dai tasvika mwana amwa spirit maitaura muchiita tipedzera here mane e eh, ndikwanire imi piece of chii chacho ndine bhabha here inini hamusiri mi munoti hee mai ndiyo hokoso apa ndamainda hokoso dzacho makusvokoswa mwoyo futi haa ah, kuudza benzi upedzisiro shuwa kuudza streka kuti vanhu ngavafendeswe tsvekuita zvebhora kwakutora maoponenzi kusvika afenda haa bra papa hapana nezvemuno look uncle we even did one namama pine oh saka mukudaro nekuti manga muchitoita mese chirombe hanti ah hanti kase ungatyi kakachinakidza here apa techitoti tigere nevanhu vakuru izvo matuke ihawo ah zimbabwe is not for the week wangu yangofana nemjolo ah, ainitoda vanhu vakashinga i'm not even staying in zim for a week ne ndabva kuchiunai kuti inofizura momzi yakoma mukandiita bharanzi paya ndanzwa pangiritsi yangu kusweta iyi haa ndaita wiki right akoma pundo mzaya ndikufanira kumbobaya naye pa 10 ndoudza ana muchembere kuti ndaya nemuroora wakuda kuita mukwasha wapundoka kibzi amkwane kana mutopi twende timu there's no need yekuenda paomapuka chile yenyu kuteresi maipi ini zii zvangu ndokaziva kaini kabhobi ah, haisi nyaya haisi nyaya imboita kaonewo nyika wangu ungokachengetedzawo kubva kumakava eareas yako haa ah, vangakaite mayas aa ah, wangu kanoshandisirwa 442 nevakomana kakadzoka kane bhora mudumbu rakanozobuditsa after 9 good months maya boys tiri chinhu 1 plus hapana panozokasiya kachiitwa marara nana boys mimi Go with Uncle Bobby. He needs to show you around. No problem, Uncle. We'll be right back soon, ne? Goodbye, Mimi. See you, my friend. Don't forget to follow me back on TikTok, Auntie P. Okay, let's go. Imana, my P. ana tiktok havadi munhu akura kunge mhanza ndo pakuzotanga kugarira madomasi muchitsvaga following haunyepi bobi iyi ndo the very type man kunyange mukadii tiktok handisi kuzorega zvangu taurai muchasvika pachikamu chekuti muchazorora henyu mese Let's hope you did understand the assignment, right, Mimi? I'm your actress, don't worry. Titambire kani mzukuru. Ko waswera here? Hi, Granny. How are you? Ah, pakaipa. Ko pakaipei nhai mzukuru wangu? Kwakanaka here? Ah, kuna kumira mushe mchembere. Mzukuru wenyu abuda mugota. Eh, uyu msikana wandinaye. Wait, and who is your msikana? I'm not your wife. Hezvo. Nhai Bobby. asi unondishura here ndo zviri kuitika gogo ndaitya kukudzaya asi ndazongoona asvikawo pagedhi apa musikana wacho achitoti auya ndimirire hako zvetumadhirama twako bhobhi ane pamuviri here iyeyu uye zvekutizira kwemhando ipi pasina kana munhu wechikuru ipapapo kana pakutozokokwana tete hunge paine ari kuramba ini hangu munhu wangu ndiri kumuda uye pregas ndikubvuma kuti ndeyangu muchachengeteswa vana vasiri venyu nekuzungaira Twana tweshisha mungatugone here imi vana Bobby? Oh yeah. I love shisha granny. Do you have one here? Nhai misekuru vaBobby muripiko ndichiitirwa mashura akadai naBobby uyu? Ko iri ushandirwei kombi yaBobby? Iwe Bobby kwakanaka here ikoko? Kuri safe kulez, batikai paposhi toti sasa. Chii chiri kutora nzvimbo pano? Muzukuru wenyu akuti ari kufunga zvemba ka uyu? Hi uncle, you are very handsome. Why should you feature on my TikTok posts? Iwe Poppy, taura nyaya yako tinzwa. Nekuti ini ndakapedzera kare kunzwa mudzimai wangu achipopota. Ndizvozvo zvamatonzwa kulezi. Manga manyanya undipopotera nenyaya yemudzimai, saka wamuri kutoona ipapa pandiye mudzimai wangu. Aiya, zvaari mashura. Ungaita mukadzi kachana ikaka. Kanozivei nezveimba ikaka. kana mapurisa akaziziva ijeri chete iri ndiye wandatoda iyeye plus moyo muti wagara unomera paunoda kudhara munhu akaudzirwa wekutora unomerera pawada asi ukamerera pacheche handiti unotemwa manje apa wako wamerera mumvura ka uyu muzukuru ukati hauti shure here iwe haa dzatovawo pfungwa dzenyu idzo muhamabvisa mabhara enyu muroom mangu hamuzi mekuunganidzira zvinhu da kuisa property yangu uchiti inotengwa nebvudzi here property yacho ukwane bobby wanzwa wakavaka imba pano here iwe kana woda izvozvo wonogara naye kubhabha kwasahwira wako i'm coming sweetheart need some water i'm dying here ne asi nhai bobby chii chatambonyatsokutadzira zvekuti ungatiigire kamunhu kakadai ah but kanyama wani kule wogoti kanyama ko toda kukadya kuti tiri varoyi here isusu iwe nekanyama kako endei kubhucha uko ndokunoitwa zvenyama ikoko haa pamotondiuraya henyu hapana kwandiri kudzokera hangu nemunhu wangu tiri pano kusvika amen musha iwowo ndimi muchatotibatsira kuvaka kusvika zvaita manga majaira kundikutsanira kamukadzi nemurume ko uchiti upenyu hwedu here aroora mukadzi atozvirorera isu pedu takapedza ndosaka uchiona imba yedu yakamira nanhasi ko isu ndisu tichagare here nhai haa ah, dasi mazondinakidza yenyu kamuzukuru kapundo aka mukadzi nomudii zvangu nditoriwo tsuro yemubhuku inofamba nemapeji aya asi iwe mupfana unojairira vanhu ko tikadonha nebp unomboziva kuti tiri varwere ndiri seni ndanga ndatodedera hangu haa ah, zvakanakai ndabva ndatoziva kuti haa ah, zvekuroora ndichiripo i rega ndinopedzisa hangu basa rangu ini chikafu chako chirimo mukitchen e pundo wadii mafana batika pa 10 pangu izvezvi pane hombe yaitika ita fast ibva wapfuura wachitora mfana power bho wakoma ndosvika soon mimi let's go